Żagħżugħ Jumbo Hajar ta' 25 sena jitlef ħajtu f'inċident tat-traffiku li seħħ għall-ħabta tal-Erbgħa ta' filgħodu qrib ir-roundabout tal-Kappara. Injah Spor u x'tat il-kuxjenza tiegħek biex jirnexxilek tpoġġi rasek fuq l-imħadda u torqod wara dak li għamilt? Aħna ta' Toro Real Estate mhux ħa nidhku bik. Aħna kamra waħda biss rajna tajjeb, taf kif, is-snin l-oħrajn xtaqt narhom aħjar. Ta' kultant tkun rajt kamra waħda u tkun qisek basikament rajt id-dar kollha. Id-dar kollha, eh? Sejthom iserrqu fil-vini l-kmamar meta rajt din il-kamra? Iva. Is, issa nħalli il-kmamar isiperrqu minn ġol-vini. Inti taf min bdieha dil-kumpanija? Nannuwi Arturo, bniedem ħabrieki ħafna. Jien nista' ngħid li Nannuwi kien qiesu Elvis. Inti taf kemm kienu simili ta' xulxin? It-tnejn li huma kienu jmorru x-xogħol bil-karozza! Sma' xbin, din l-grupp mhu xejn mingħajrek aqtagħha ta! Jien ma rridx insib ħbib oħra qara balo, rajt, jien lilhom irrid. Xiġifieri, ġifieri issa għax mittinti ma nistgħux nerġgħu nkunu kif konna qabel. Xbajt waħdi fim, xbajt! Hello! Met, xanna?
Oh, farret.
Aqtaħħa mendi tal-farret. Kelli xinejt ma' Klara, orrit nerġa' narranġa magħha.

Inħares fi sfajnej Klara u nara dak kollu li għandi bżonn. Int nifs li nieħu. Sal aħħar nifs flimkien. Qalbi sal aħħar tarf ta' żmien. Insomma, deliberament ma tistax titlaqni fuq ċiċa ta' bħallin. Irridek, Lara, titlaqnix! Irrid li jien inkun il-hello favorita tiegħek u l-goodbye jibsa tiegħek. Uj!
Amen, sorry.
Esma, da da da da da kif torqot inti? Normalment fuq is-sodda wiċċ il-fuq, nalaq għajnejja.
X'taħseb ngħidilha hekk lil Klara? Ejja, ejja, Ron, tajjeb, tajjeb ngħidilha hekk. Thanks, se serraħtli rasi llum. X'tista' mbagħad, mhux tagħmel xi ġimgħatejn fil-ġibs? U ejja, Matt, tgħinni rrid nerġa' nirranġa magħha. Ħasra diġà għedtlek, Bjorn. Għidilha li mort miegħi. Immur miegħek?
Qas jekk kiddebni! Bħalissa jekk iddebni tgħix kemm nilaqgħek int. Ma rridx nikdeb u ngħidilha li mort miegħek. Taħseb li psikoloġikament ma tiġix affettwat minn gidba trivjali? Okej. Ejja nużaw il-virgoletti. Nassumu li mort ġo restorant u l-ikel m'għoġbokx. X'ħin jiġi l-waiter u jsaqsik kif kien l-ikel, tgħidlu, Tajjeb kien ta! Biex ma tiksrux, s'intendi. Il-gidba tant kemm taffettwak psikoloġikament li tispiċċa tagħti lill-waiter tibsolji li ma jkunux jixirqulu. Eh.
Mhux ovvja? Mela x'tagħmel, tħalli ż-żar ġol-kartiera biex iqattgħuhielek Farrett? Terġax tgħidli Farrett, men! Sorry, jaħasra.
Kunjomok ridt ngħid Ferretti, mhux Farrett. Ara, ħa naqbad u ngħidilha l-verità kollha. Ħa ngħidilha li lbieraħ mort nieħu drink ma' tal-kors, u nsejt il-mobile fil-karozza għalhekk ma bgħattilix. Il-verità m'hawnx isbaħ minnha. O mela, hekk agħmel ta'! U mbagħad xi farreġġ u nofs moħħok ma jkunx hawn isbaħ minnu. Terġax tgħidli farrett għedtlek! O ejja jaħasra mhux lilek ridt ngħid farrett. Just ridt ngħidlek li hi tista' tagħmillek farrett f'nofs moħħok. Lill-farrett ridt ngħid farrett, mhux lilek. B'kull rispett, Ma rridx nisma' farred fl-ebda kuntest. Issa għidli x'ħa nagħmel? Ma nafx kif il-qaħbet ġibt l-O Level tal-Malti inta. X'għandu x'jaqsam?
Xi ninkellmek bil-Malti u mhux qed tifhimni? Mela ħa nkellmek bl-Ingliż. Tell her you were with me. Mela tmur tgħidilha li mort tieħu erba' drinks ma' sħabek. Tell her Klara babe, the morning of yesterday I didn't send you because I iltqajt ma' Matthew and he took my head the paċ-paċ. U l-mobile tfajtu kif ġiġie, how come come. U nsejt. Ma jidilha ma toqgħodx tippanik għax jitija xi bed lettuce. Bed lettuce.
Ħass ħażin.
Ara, ma rridx nikdeb. U ħa nuża parentesi żgħira. Jekk ngħidilha hekk xorta ma temminnix. Mhux problema.
Mela ngħidilha jien. M'għandix għalfejn ma temminnix lili. Dik taf li ġieli niltaqgħu. Vera darba f'met qamar imma xorta taf. Infatti l-aħħar li ntqajna kienet hemm magħna. Żgur mhux se temnek taħseb li din xi konfuffa minn tagħna. Soluzzjoni?
Aqbad u tlaqa. Madonna x'ma battilix biċċa messaġġ hemm bżonn takkużak li qlibt jela di. Ħriġt ma tal-kors minn armettila, hux. U mort ma tnej f'daqqa. Tnej f'daqqa, le.
U hija insomma ma tnej kull satej, ġifieri ħames sigħat mort maċra. Le, ta' x'inti vinta?
Ta' sekku jaħasra.
Qed nivvinta. Imma billi mort tieħu erba' drinks ma' sħabek ma jfissirx li btiela'. Mela fhimtni? Le, ta' ma fhimtekx. X'ma fhimtx?
Għax jekk f'ħames sigħat mort ma' għaxra, allura niġi li mort ma' tnej kull siegħa mhux tnej kull sagħtejn. X'għandu x'jaqsam? O żgur li għandu x'jaqsam! Jekk inti tieħu two times five. Aww ejja jaħasra mhux l-aqwa li fthemna. Ara, hi tiddejjaq li noqgħod indur ma' grupp ta' ħbieb mingħajrha. Speċjalment iktar agħar li m'għedtlix x'senagħmel laqqas. Tlift il-mobile. Kif il-qaħbes stajt taf żagħha li ħa titlef il-mobile? Di ma tafdakx, men! Issa telqetek hi. Ħallieha ħa titlaq! Sinjal li ma tħobbokx bis-serjetà!
Taf li għandek raġun. Trid titlaq? Titlaqni. Ma jinteressanix jien. Jekk forret mela. Ma tafdanix tista' tmur teħdu fajn għalija.
Tlaqna li xorbu. U nħallas jien.
Tlaqna forret. Tejnex forret.
Mm-hmm.

Matthew, all right? Don Bjorn,
Għandi pjaċir niżik ħajr, Bjorn. Lawrence, mhux Lawrence Gonzi ta'. Allura, xittu sabiħ? Ara, bażikament għandna bżonn noktwas l-inna daqxej ta' messaġġ. Emela, eh, le,
Ejt li naqan number. Le, le, le, mux SMS, went. Aw biex tanabbu met.
Lil dan naf jien xi tidni nagħmel. Is isma mhux forsi għaw fuq tal-Facebook u Li ara.
Għandna bżonnok, tmur tkellem lil Klara, it-tfajla ta' Bjorn, u tgħidilha li dar raġel ta' ħdejja u Bjorn ġifieri kien mija u miegħek il-biraħ filgħodu għax Bjorn il-biraħ ħareġ jieħu erba' drinks ma' sħabu u tilef il-mobile u ma setax jibatilha lil Klara. Allura tlu aħjar jgħidilha li kien miegħi u miegħek il-bieraħ filgħodu milli jgħidilha li ħareġ jieħu erba' drinks ma' sħabu u ma qalilhiex. U ma fżajthiex, Matthew. Il-kelma fżajthiex tidher iktar profonda u jew allarmanti. Tista' tgħidilha inti Matthew mela, mhux hekk?
Mhux eżatt. Għax Klara taf li jiena u Bjorn ħbieb sew. Allura hemm mnejn tissuspetta li dix ikun foffa minn tagħna, fhimt? Iktar hemm ċans li temmen lilek. Allura nikdeb?
Għall-inqas jaħsibha bħali. Gidba l-bżonn.
Bażikament. Le, le, le, ma nikdibx, ma tarax, le, le, le, le, niddejjaq, niddejjaq. Matt, jaħasra!
Dejjem hemm l-ewwel darba.
Jaħasra, dan qed ngħidu. Matt, insieha. Mhux sew. Iva, jaħasra, ġieli.
Matt, biex inġej.
Bil-karettun!
Madonna, tuni ċans nitkellem! Li. Ara went. Għaliex tinsih kull darba l-alarm?
Farret. Ħa noqtlok. Ħa noqtlok. Eh, eh, Zomni Lorenz! Zomni! Matthew, come, please, u ejja, u ejja, kalma, kalma. Le, le, le, kalma.
Ara, għajli naqra Lorenz. Inti ġili rrextajt? Iva, mela, mela.
Eh, darba konti rrextajt ma tal-mużew jiena. Kienet tajba taħat pjaċir ma U mbagħad ma bqajtx, bdejt naqta' qalbi mbagħad. U x'parti kellek allura f'dil-play? Kont nagħġa.
Smashing! Ewreka! Tajjeb, għandna nagħġa jiena fil-biċċa issa.
Nagħġa!
Ara Wenz, trittejni.

Min? Jien minix kapaċi naqdu l-grupp? Jien? Daqs da ma naqdux! Hello? Iva, iva, kont applikaj tal-interview ma'kom. Veru? Għada? Iva, iva. Le, le, mux problema, ta' tajjeb ħafna nsi.

Clara smani please taqtax. Il-bieraħ filgħodu ma Matthew konti. Sorry ma ġast insejt il-mobile fil-karozza, għalhekk ma batlekx. M'għandekx għalfejn taħseb ħażin fija? Tlift il-mobile dak il-ħin insejtu fil-karozza. Matthew stess jista' jikkonfermalek li kont miegħu.

Dak l-aqwa. Jiena Lawrence. Clara.
Nixtieq ngħidlek xi ħaġa. Għidli, għidli.
Ilbieraħ filgħodu jien u Matthew konna ma' Bjorn. Bjorn qalli x'ġara bejnietkom, u jien offrejt ġentilment li niġi hawnhekk hawn ngħidlek illi filgħodu jien, Bjorn, u Matthew konna flimkien u aċċidentalment Bjorn nesa l-mobile. Jekk jogħġbok ċempillu. Grazzi!
Tajjeb ħafna Wenz! Tajjeb ħafna, prost, hekk għidilha. Thank you, grazzi, jiena qegħdin miktubin hawn. Ma toqgħodx wisq mal-iskript għax inkella tinduna. Le, le, le, anzi grazzi ħafna tal-opportunità li tajtni. B'dal-mod nista' nuri t-talenti tiegħi jien, u veru. Il-kamera ġibtha? Hija hawn.
Issa niffilmjak bil-mobile da full HD u bin night vision.
Il-Madonna ħirġa. X'namna ngħidu salve Reġina? Ħallik minn lejk, Wentz! Kif tiemna? Oh, oh, oh, oh fej sejrin? Ejjew law, ejjew law! Hi. X'għandek bżonn? Hello.
Xi trid, ta' min int? Okay.
Ħa tgħidli xi trid.
Mhux ħażin grazzi.
Int orrajt jew? Ara ħallina ħammur lem. Le, le, le, għax Bjorn.
Bjorn? Xiex Bjorn?
Kat, kat, kat.
Oh shit, ġej, jalaw.
Ara Marelli Klara, x'kombinazzjoni kollox sew?
X'na li qed tagħmel, eh? eh
ġejt niċċekkja l-meter tad-dawl. Fejnu? Aw kien. Xi tażbuni jgħid? Klara jaħsra bjol miegħi kien. Ma ġejx ngħidlek kien għax naf li mhux ħatem minni, imma miegħi kien.
U ma dak ukoll? Le, miegħi biss. Ma kieku ma rridx jipprova jikkonvinċi kieku ma kienx ħejqod jidħol f'dil ħaġa kollha. Fej kontu? Kafetterija.
Kafetterija ta' siħbi Jason. Ħanċepilu ħan sa' siħil dan Jason. Number please.

There isn't a mountain so deep behind the fires of
Mux iwieġeb. Taħsibx li qed nemnek ta'
Għandi selfie. Prova bizzejed biex nurik li Bjorn kien miegħi. Naħseb selfie wieħed għandkom flimkien. Klara jħasra, taf kemm li ma niltaqa' ma' Bjorn. L-aħħar darba li ltqajt miegħu inti magħna kont. Ħajkun jidher li reċenti. U riju li ħanara. Għax mhux qiegħed fuqi, għax jiena nżommhom fuq il-kompjuter biex nsalva l-ispazju. Iba tissejf lil Bjorn, SAP. Għada fil-ħodu għandi xaqadi, ma timmur norqod xi ġajt night shift. Wara x-xogħol hekk xi tmienja ta' filgħodu nibqa' sejra dritt għandu u rrid nara dak is-selfie. Għaddilu dal-messaġġ, ta' hi, u mbagħad hemmhekk forsi nemmen.
Kollox sew. Nibqgħu hekk. Ciao.